Җаваплы чор. Түбән Кама районы игенчеләре язгы кыр эшләренә керештеләр. Елга, күлләрдә зур күләмдә балык тоту тыела. Татарстанда уылдык операциясе башланды. Шәһәрне яшелләндерү. Түбән Кама урамнарын 160 меңнән артык чәчәк бизәячәк. Татарстанның төрле шәһәр һәм районнарыннан килгән 200 дән артык бала Иминлек тәгәрмәче бөтенроссия бәйгесенең Муниципаль этап узды. Беренче ачышлары. Сайланган рәсемнәре төсле принтер аша чуартып тактага без беркеттек. Яшь тикшеренүчеләр Фәнфест фестивалендә көч сынашты.

Лимаев исемендәге сквер, биредә Фәрит Мөхәммәтшин катнашында күп милләтле Татарстан геройлары күргәзмәсе ачылды. Экспозиция Бөек Җиңүнең 81 елыгына багышлана, анда Советлар Союзы Геройлары, Кызыл Йолдыз һәм Кызыл Байрак орденнары кавалерлары фотолары һәм алар турында мәгълүмат урын алган. Бөек Ватан сугышында Җиңүне Советлар Союзының күп милләтле халкы яулады. Бүген дә махсус хәрби операциядә төрле милләт вәкилләре катнаша, дип белдерде Дәүләт Советының мактаулы рәисе. Каныр җирнең маен кими, Йоклама да ташлама. Эй, зур-зур ярабар, Бүртеп берле сабанар, Бер-берне. 34 нче гимназия-интернат укучылары Фәрит Мөхәммәтшинны икмәк белән каршы алдылар. Йоласы шундый, уку йортында чуаш телен һәм традицияләрен кадерләп саклыйлар. Дәрәҗәле кунакны мәктәпнең тарихы һәм эшчәнлеге белән таныштырдылар. Биредә балалар биш телгә өйрәнәләр, халык иҗаты буенча түгәрәкләр дә бар.

Эчке бизәлеше милли стильдә эшләнгән, туган телләрне өйрәнүгә зур игътибар бирелә. Мин
тәкъдим бөтен республикага шулай килеп Нижний Түбән Камада карасыннар иде, ничек иттереп менә шулай шушындый кырлы-кырлы төпле нигезендә телләр белән өйрәнеп күп милләтле республикада Нижнекам шәһәрен дә матур иттереп яшиләр. Аларга бик зур рәхмәт. Безнең республика бу мәсьәләгә игътибарын тагын да арттырыр. Татарстан Халыклары Ассамблеясы Советы Рәисе милли-мәдәни җәмгыятьләр вәкилләре белән дә очрашты. Милләтләре төрле булса да, алар бер гаилә булып яшиләр. Уртак өйләре, Халыклар дуслыгы йорты. Бер түбә астында уналты оешма эшләп килә. Халыклар бердәмлеге елы кысаларында аларның максаты, татулык традицияләрен саклау һәм ныгыту. Альбина Вәлиева, Светлана Шумкова, Максим Липин, НТР яңалыклары.
Түбән Кама районы игенчеләре язгы кыр эшләренә керештеләр. Чәчүлекләр өчен 39 мең гектар җир бүлеп бирелгән. Ил 15 мең гектар мәйданда күпьеллык үләннәрне һәм көзге культураларны тукландыру һәм тырмалау 34 мең гектарда дым каплау, шулай ук 24 мең гектарда сабан культураларын чәчү планлаштырыла. Эшләр график буенча алып барыла, көзге культуралар 8 мең гектар мәйданны били. Районда 1200 га якын гектар сугарыла торган җир бар, алар бәрәңге һәм яшелчә үстерү өчен кулланыла, дип билгеләп үтте эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә Түбән Кама муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Альфред Нигъмәтҗанов.

һәм тыелган 1500 гә якын балык тоту коралын тартып алынган. Әлеге күрсәткеч узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда шактый күбрәк. Быел Түбән Кама урамнарына 160 меңнән артык чәчәк утыртырга планлаштыралар. Шәһәр паркларын петуния, бәрхет, циния, калла һәм гортензия бизәячәк. Барлыгы уналты төрдән артык үсемлек быел беренче тапкыр Тынычлык проспектын да бизәячәкләр. Җиңү көненә монумент янында кызыл төстәге сальвия чәчәкләре барлыкка киләчәк. Утырту ике этапта башкарыла, тугызынчы майга һәм унбишенче июньгә кадәр. Камский Артек лагерында Иминлек тәгәрмәче бөтенроссия бәйгесенең муниципаль этабы узды. Анда Татарстанның Төрле шәһәр һәм районнарыннан килгән 200 дән артык бала катнашты. Алар юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү, гадәттән тыш хәлләр вакытында зыян күрүчеләргә беренче ярдәм күрсәтү, велосипед белән йөрәтү күнекмәләрен күрсәттеләр. Моннан тыш, мәктәпкә кадәр куркынычсыз маршрут турында да сөйләделәр. Барлык чыгышларны тәҗрибәле жюри әгъзалары бәяләде. Иң яхшылары Түбән Кама данын республика күләмендә яклаячак. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Иске әйберләргә икенче тормыш бирүдән алып микрояшеллек үстерү серләренә һәм робототехникага кадәр. Адымнар гимназиясендә узган Фәнфест фестивалендә әнә шундый темаларга багышланган 72 проект тәкъдим ителде. Бәйге Татарстанның төрле шәһәр һәм районнарыннан 130 дан артык яшь тикшеренүчене үзенә җыйды. Алар дүрт секциядә чыгыш ясадылар. Катнашучылар жюрины тагын нәрсә белән гаҗәпләндерде? Хәбәрчебез күреп кайтты. Бу базаларны өйдә, мәктәптә, мәктәптә тенцесләрдә, әдәби уку дәресендә кулланырга була. Талия белән Айзилә әкияти пазллар проектын тәкъдим итәләр. Рәсемнәр җыю уены, дәресләрдә куллану өчен менә дигән. Бу алларда вак моториканы үстерә, ә иң мөхиме, Тукай иҗатына мәхәббәт тәрбияли, ди Адымнар Түбән Кама гимназиясе укучылары. Сайланган рәсемнәрне төсле принтер аша чыгартып тактага беркеттек. Әтиебез такта кисә торган станок ярдәмендә рәсемнәрне төрле кисәкләргә бүлде. Фәнфест фестивалендә 72 проект тәкъдим ителде. Алар дүрт секциягә бүленде, инженерия һәм техника, табигый фәннәр, Математика һәм IT, шулай ук социаль-гуманитар дисциплиналар һәм иҗат. Бәйгенең дүрт еллык тарихы бар, аның географиясе елдан-ел киңәя. Быел Татарстанның унике шәһәр һәм районыннан 130 дан артык кеше чыгыш ясады. Болар Инженерлык республикасы проекты катнашучылары һәм Адымнарның алты гимназиясе укучылары. Безнең бу эшләрне караучы жюри, алар безнең социальный партнерлар. Чөнки мәктәпне бетергәч, дөрес белем алып, киредән ул белемне алгач, үзенең юнәлешне 100%-ка үзгәртмичә, шул заводларга, фабрикларга, Киләчәккә барырга кирәк. Ә аның өчен балалар бүген күрергә тиеш. Безнең э, предприятиеләр дә нәрсә белән шөгыльләнәләр, ул алар өчен кызык булырга тиеш. И алар мәктәптән үк үзләрен әзерләргә тиеш киләчәк һөнәргә. Барлык катнашучылар һәм җиңүчеләр Түбән Камның алдынгы предприятиеләре, югары һәм урта һөнәри белем бирү йортларыннан дипломнар һәм бүләкләр белән билгеләнде. Альбина Вәлиева, НТР яңалыклары. Я пошел помахать.
Татар дөньясына, мәдәниятенә, тарихына, йолаларына багышланган рәсемнәр аның иҗатында аерым урын алып тора. Сүз Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Россия һәм Татарстан рәссамнар берлеге әгъзасы Илдус Мортазин турында бара. Түбәнкамалылар мәртәбәле шәхеснең картиналары белән хозурланып, иҗат юлы белән таныша алдылар. Кичә Җидегән чишмә әдәби-музыкаль берләшмә кысаларында оештырыла. Чара Беренче төзүчеләр елына һәм Түбән Камага шәһәр статусы бирелүгә 60 ел тулуга багышлана. Мөхтәрәм кунак Түбән Кама районы башлыгы исеменнән Мактау грамотасы белән бүләкләнә. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт! Хәерле кичләр сезгә!